Adnodd sydd gyda ni ddigon ohono yng Nghymru yw dŵr, ac yn y gorffennol roedd nifer y bontrefi yn cynhyrchu egni eu hunan, gan gynnwys Llanuwchllyn, y pentref cyntaf yng ngogledd Cymru i gynhyrchu golau stryd allan o bŵer hydro, a hynny dros canrif yn ôl. Y cytundeb gwreiddiol gafodd ei wneud hefo'r Cyngor Bwyd oedd cael rhoi naw lamp ar y stryd a'r pris am bob lamp oedd ceniag a dime y noson. A hefyd, a doedd ddim angen gleuo'r stryd bimp noson cyn y lleuad llawn a tair noson ar ôl lleuad llawn. Bysa'r lleuad yn gwneud y gwaith am y dyddiau ni. De. Y cam nesaf oedd i gynnig cyflenwad i dai a busnesau'r pentref, ac un o'r siopau cyntaf i dderbyn cyflenwad Oedd y swyddfa bost? Wel, roedd y galw am drydan yn cynyddu yn ystod y deg mlynedd ar ôl 1910, a dipyn o waith rhag edrych ar ôl y lle. Y gaeaf gwaethaf ni a oedd y gaeaf olaf fuon ni cyflenwyr y trydan i'r pentre. Ond y rew mawr oedd tan mis Chwefror 1963, ac oedd 'y nhad a finne am wythnosau lawer yn torri rhew drwy'r dydd ac yn gynnar yn y bore a a thrwy'r dydd i gael cadw'r y y tyrbin yn mynd i gael goleu'r pentre 'lly. Felly dyw creu egni o ddŵr ddim yn rhywbeth newydd, ac yma yn Eryri, maent yn defnyddio ac yn dysgu o'r gorffennol er mwyn cyllunio i'r dyfodol. Mae ynni Padarn Peris yn gynllun pŵer hydro cymunedol newydd sydd yn gwneud y gorau o'i amgylchedd er mwyn ceisio byw ychydig yn fwy gwyrdd. Hwn di'n cynllun cynta ni ond mae 'na sawl cynllun arall mewn golwg ganddo ni ond yy ar hyn o bryd dydi'r arian ddim yn caniatáu fedru gneud y rheini hy- hyd yma ynde? Mae Ynni Padarn wedi leoli yng nghanol Eryri ar droed yr Wyddfa. Wedi'i fwydo gan dŵr sy'n rhedeg o Foel Eilio, Mae'r Afon Goch mewn llif cyson, bron gydol y flwyddyn. Da ni yma yn sefyll ar y funud yng nghysgod Moel Eilio, er bod yna fawr o gysgod yma, a da ni'n defnyddio'r dŵr sydd yn llifo o Moel Eilio a chefn du ac i lawr i Afon Goch. Llanberis tu cefn i fi, ac wrth gwrs un o nodweddion yr ardal ydi bod 'na ddigonedd o law. Yn y cynllun yma, da ni'n defnyddio peth o'r adnoddau yna i gynhyrchu trydan wrth gwrs. Mae yna arwynebedd mawr iawn o'i gymharu â dyffrynnoedd mwy, ond serch hynny mae o'n ddigonol i'r cynllun yma. Mae'r peirianwyr nath amcan gyfrif a modelu yr ardal yn sicrhau i fod yn ddigon i gynhyrchu ein cynllun ni, sef uchafswm y pŵer 50 kilowat. Ymhellach lawr yr afon, mae'r injan i'r holl beth. Yma, mae'r dŵr yn cael ei reoli gan dau falf sydd yn cael ei reoli gan faint o lif sydd yn yr afon. Mae'r dŵr felly'n troi'r olwyn ddŵr sydd, yn ei dro, yn troi'r turbine ac yn cynhyrchu'r egni. Gynllun glân iawn, dim llygredd, a dyna ni'n cymryd menthyg y dŵr am ryw chydig o'r afon yn y top i lawr i hwn ac yn ôl i'r afon. Pan mae'r pŵer ar ei fwya, mae o'n cymryd tua 66 litr yr eiliad. drwy hwn ac allan yn ôl i'r afon. Ar ôl cynhyrchu trydan, mae'n mynd drwy'r bocsys rheoli tu cefn i fi ac yna ar draws y cae ac yn ymuno â'r grid cenedlaethol. Ymhen amser, gobeithio y medrwn ni werthu y trydan yn hytrach nag i'r grid yn gyffredinol ond drwy ynni lleol, werthu o'u dai penodol i drio lleihau tlodi tanwydd o fewn ein cymuned ni'n hunain yma felly.